Sen kim? Nireden?
Ýürege düşdüň sen çaga. Günüme goýsaň bolanokmy?

Sen kim? Nireden?
Sonýa, Lebapdan.
Eriň nemismi? Hawa. Çö, türkmen ýigitleri gutardymy?
Ýok.
Barmy? Köp. Eriň ýöne nemis. Hawa. Söýgi sen üçin näme?
Oý, serýozny temalara geçip başladyk. Söýgi. Hmm, indi filozofiýamy aýdyp bereýinmi söýginiň? Azajyk aşakdan tut. Burnuma girýär.
Ýan başa.
Söýgi hökman gyz ýa oglanyň arasynda bolýan zat däl. Söýgi ejäň çaganyň arasynda bolýan dost dostuň arasynda bolýan zat. Gruby aýdanda meniň üçin söýgi bul garşyňdakydan hiç bir zady beklemezlik. Taçnije onuňam söýgüsini beklemän we ýadam bir sebäbi üçin söýmän prosta tak sen şol adamy barlygy üçin söýýäň. Şol adam ýaşaýa şu dünýäde i dem alýa şonsyn söýäň heme negatiwny pozitiwny we şol adamda hiç bir zat bira garşylykly söýgä garaşaňok biram hiç bir zadyny üýtgetmek isläňok prosta bar bolşy ýaly kabul edýäň o şol meň üçin söýgi ýaňky aýdyşym ýaly hökman gyz bilen oglanyň arasynda bolýan zat däl Eje-çagaň arasynda ýa dostuň ýa dostuň bilen atnoşeniýadadam bolup bilýär ol.
Köpmi dostuň?
Nähili dost diýende näme zat saňa?
Dost sen üçin näme diýmek? Şu soragy men saňa berdim häzir. Bu meniň gepleşigim. Sorag men berýän.
Ýok, onda soragyňy gowja ber. Dost diýende tanyşmy ýa lutşy dostuňmy, iň ýakyn? Soragyňa düşünmedim. Dostuň barmy? Köp. Söýgimi ýa pul?
Ikisem.
Ýa ikisini alyp bolanok. Birisi. Bolýa. Doýçlantda da.
Njet, näl diýeýin. Em, w prinsipi alsak. Pul gazanyp bolýan zat, söýginem bilemok. Hemişe gazanyp bolanok, ýadam hemme kime ol söýgini berip bolanok. Satyn alyp bolýamy söýgini? Ýok, meň pikirimçe. Ýet satyn alyp bolýan bolsa onda ol hakyky söýgi däl.
Bolýar. Agzalardan sorak rubrikasy.
Okey.
No, seniň agzalaryňdan mhm. gelen sorak. Ty beremina? Ýok.
Ýok, paka.
Agzalardan sorak gutardy we kiçirek reklama başlaýar.
Soň
Şu wagt näme barada pikir edýäň?
Hiç zat. Kelläm agyrýar prosta.
Boşmy kelläň?
Hem boş, hem doly.
Nämeden boş, nämeden doly? Imm.
Doly, şda. Bilemok häzir, şemal uçup gitdi kelen.
Boş. Bolup biler, ýaman keleň agyryp otyr. Ýatasym gelip otyr. Prosta göwnüň özüňe ýeteni üçin doly diýdiň.
Göwnüm hemişe özüme ýetýär.
Dokuzynjy maýda nirde bolýaň?
Dokuzynjy maýda? Bilmedim. Nirde boljagym öýle. Öňümizdäki maý aýda otyrmyň? Işlendik dokuzynjy maýda.
Öýümde. Men bilip otyryn sen soragyň nirä alyp barjagyňy. Ýöne öýümde bolýan.
Haýsy öýüňde? Ehm,
a, haýsy ýyla baglydygyna görä. Haýsy ýylda, haýsy ýerde bolsam şol öýümde.
Koroçe öýüň köpde. Awa. Okey. Nemis filmlerini günde näçe gezek yzarlaýaň?
Nemis filma diýmäýin. Ýöne filmleriň hemmesini nemisçe izleýän. Men nimetski filmleri bir sanjyk kinony gowy görýän netflixde çykan dark ol arassa nemislerin özüniň düşüreni a tak zat däl meniň seredýän kinolarym däl nemisleriň düşüreni köpräk amerikanski görýän men
amerikanski film ýagşy görýäňdä hawa şu netflixdaki bar filmleriň hemmesi amerikanski şony görýän.
Sen instagramda, internetde örän şadyýan, prem ýedi ýigrimi dört. Okey.
Durmuşda-da şo ýalymy?
Hawa.
Bolşinstwo şolar ýaly. No inogda bywaýt. Käbir wagt menem dynç almaly. Energiýam gutaran wagty bolýar. A tak energiýaňy nirden alýaň?
Energiýam özümde bar. Hiç ýerden alamok.
özlerem. Içim dolunawern energiýadan şoň üçin hemme kime ýokuşdyrýan özümiň pozitiw awram bilen. Hawa. Özlerem nawernä. Aşakrak tutaýda şu zadyňy.
Heýterler bilen nädip görüşýän?
Hiç kisi bilen görüşemok. Ha görüşen dedin mi? Görüşem ok hiç hiç kim hiç kim bilenem. Näme üçin diý? Näme üçin? Sebäbi olar meň üçin nol. Yok adam.
O näle yok? Hmm.
Seret. Bir kritikanyň gowy kritika bar, konstruktiwny kritika bar. Ana şony beren wagtlary men seredýän özüme, okey, moş şu ýerinde, şu ýerinde ýalňyş diýendirin, ýalňyş hereket edendirin. Konstruktiwny kritika bolsa men ony kabul edýän özüme. A tak beýleki heýt bolsa men hiç hili kabul edemok i näme üçin men tanamaýan, bilmeýän adamlarymyň sowedini diňlemeli ýa heýtini diňlemeli? Ptomu şto eto moýa žyžn, men karar berýän, nädip ýaşamaly, näme zat etmelidigine.
Okey, seret. Mysal üçin-de. Okey. Sen bir wideo ýüklediň. Mhm. We şoň kommentariýasyna bir topar hapa sözler ýazýarlar. Mhm. Sen ony polýubomu okaýaň. Hawa.
Şo okan wagtyň näme döreýär içiňde, kelläňde, pikirleriňde? Dogrymy aýtsam, hiç bir zadym döränok. Absolýutny. Öň gaty erbet zat üns berýärdim. O öň alty ýyl mundan öň başlan wagtym social media. Ýadyňda bolsa ýutubda-da men hate bilen ulalyp gitdim. Tak tanaldym. Diňe hate bilen. Sen ýutubda hem barmy?
Hawa ýöne soňky wideo goýanyma dört ýyl boldy. Waşe blogerçilik temasyna haçandan bäri alyp barýaň? Iki müň on alty, ofisialny on altydan bäri, on alty, on ýedi ýyllardan. Tamam.
Agzalaryňda seň dinozawr. Hawa.
Salam öňkülere.
Şemal nädip döreýär?
Eý şu soragyň bilenä alyp ýykdyň ow. Bilýän bar bolsa aşaga ýazyň.
Sen bileňok. Hmyy.
Pikirem etmedim nädip döreýärkä diýip. Nirden döreýärkä diýip pikirem etmedim.
Karoçe liman turizmdan sorak saňa. Iň gowy we erbet günüň?
Pikirlenmeli men häzir bäme edip kelläme gelenok ptumuşda Go köp zat geçirdim şu ýaşyma çenli. Köp sowçular boldy. Dur pikirleneýin. Kat. Iň birinji gelýän pikir dopustim iň gowy günüň. Aý gowy günüm-ä Hudaý bar gowy günüm şundan ýöne favorit edip biljekkä hiçisini. Hemmesi meň üçin perfekt gowy gün. Lýuboý birisi barada aýdyp ber.
Instagrama girip göräýdä. Şu taýda köp paýlaşýan-a.
Okey, erbet günüňe.
Aý. Şo eşitmän goýjak ýala. Erbet günümem bilemok. Seret men nähili adam bilýäňmi? Mm, erbet gün bolsun, pozit gowy gün bolsun. Em, meň üçin hemmesi şonuň okey. Erbedem. Şoň üçin men erbet diýip ýana zyňamok. Näme bolanam bolsa. Sorag berip oturan adam hiç ýanyp otyr hazir. Hudaýa ýadyma düşenok. Pikirlenmäne wagt bermediň özüň günäkär. Indi instagrama girip göräý. Erbet günem şo taýda paýlaşýan ýöne men. 5 sekund dilfini sakla. Eger-de siz gowy günleriňizi köpeltjek bolsaňyz, erbet günleriňizi azaltjak bolsaňyz, Liman Turizma ýazyň. Danylar şu ekranda çykar we linki opisaniýada bolar. Otuz bäş ýaşyňdaky sen kim? Ohh, oňat sorag. Otuz bäş ýaşymdaky men, emm, bizneswumen i uspieşnyý bizneswumen. Emm, nähili, summa aýtmaýyn, ýöne özümi hemme zatdan obespekiwt edip bilýän. Toçnije, finans tarapdanam, Gaty gowy ýagdaýym. Azat, finans tarapdan polno swobodny diýilemi? Şol. Islän wagtym islän ýurduma gezýän, ýaşaýan, dynç alýan. Durmuşymy näle enjoy edip geçirýän adam. Söýýän adamlarym ýanymda. Naýýaryn şolar ýaly gowy energiýaly häzirki ýaly gowy energiýaly adam. Ýa.
Kyrk ýaşyňdaky sen kim? Kyrk ýaşyndaky menem şoňky ýaly geňki aýdyşym ýaly ýöne ondanam köpräk.
Ýa biraz garramy? Ýok, o taýda-da garramok. Ýöne kyrk ýaşymam bolsam, ýaş galdym hemişe.
Kyrk bäş ýaşyňdaky sen kim?
Kyrk bäş ýaşymda uje mož çagalarym, zatlarym bardyr. Semýam bardyr. No ya yedil şonda dam. Ey, geplemäňä. Ýaňky şu iň başda aýdyşym bar, 35 den üstüne goýup gidäý hemişe. Semýa bla bla galan zatlaram özüň pikir edip gidiber.
Semýa bla bla da. No başga näme? I hem ýaňky aýdyşym aýdan zatlarymyň Dalşy basgançaklary üstüne ýokara ýokara münüp gidýär. Boldy.
Okey. Blitz rubrikasy. Men sorag berýän, sen maksimalny tiz jogap bermeli. Düşündiňmi? Matematika bermeseň boldy.

seni bagtly edýän zat?
Süýji iýmitler. Köp zat. Ýatmak, gowy iým iýmek, no taçnije, gowy zatlar, süýji naharlar, dynç almak, i okrujeniýa bagtly edýän zatlar, taçnije gowy energiýa berýän, men şo ýerden gowy energiýa alýan özüme.
Agzalara bir zatlar diýjek bolsaň rowno ýedi sekunt wagtyň bar.
Ýaşaň. Enjoy ediň durmuşyňyzy. Her minudyňyzy. Bul sileriň durmuşyňyz näme etseňizler